A ma amukela ka Goyi channel channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi kambe yi kha yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla a mi swi tiva ku ha yi tshama ti ri ku vuyeni la ka gaza la ni vone Scodus a post-ini a tsala ku sesi xihongi na Khadzi then ka ti-comment mhani Iggy va fika va comment ku one man's ex is another man's treasure ha la hi nga vhi hi suka ka mhani xihongi. yi kwata because mi swi tiva ku ri ex ya vona i i prince rhangani se va mi xi na ku hayi swi ti komba nga ku ve le ku yivelelana na xisa lexiyani laha swi nga fika swi kwatisa ngopfu xihundla rhangani la nga ze a fika a comment-a or a kombisa leswaku yena a nga la ku toloveliwi yaleyo comment mi nga la ku ni vangela valala se ni byeriwa ku ni ex hi number mani. no vo X ya Yeso Kreste ya swi fika swi va hi ndlela yaleyo la vanhu va nga fika va react hi ndlela yin'wanyana ya xiyimo xa le henhla swinene ya so swi tikomba nga ku khale mhani e gig a yi comment-a ka ti-post ta xihungi but a nga reply ku reply-a se sweswi swi fike laha se a nga teka decision ya ku hayi. swa swa hlamula ku because se swi le ku yeni mahlweni each and everyday so eya ku le ku ti le ku vuyeni ku dlaya la ka gaza le ku zameni ka ku secha another comment but na loko ni nga yi kumi la yi nyamalalini ku na screenshot a laha se a hi be khale screenshot mi ta swi kuma ka xona screenshot xa kona hi ndlela yaleyo loko ku mi nga subscribe hi kombela mi vhela mi tlika subscribe leswaku loko hi mi tisela. a ti n'wi update mi hatla mi ti kuma hi nkarhi wolowo ni khomela for background swo boha ku va na huwa la ni nga kona but no endlela ku va ni nga la ku va leti ni fanele ku hayi na hatlisa ni nyika vanhu lavawani update ka leswi nga ku humeleleni ni swi vona vhela va mbale ku fana kwalano swo swa tikomba guys ingaku hayi ku na ku yivelana nyana exikarhi la mara ho ka hi nga tivi kumbe swo kotlanisa. swikotlana se va mbale tiburuku to fana so va ti xivongo kahle kahle a nga against ka ku i jola na lweyi against ya ku va a vuriwa ex swi ri yena kahle kahle a nga ha la ku tikuma a kume xi ni we press rhangana ka vutomi bya yena. ku humeni ka swona and I understand situation ya yena na mehe guys a ni nga ha ta swi lava ku loko ni humile munhu a ta ni byela hi ti-past ta mina swi somehow swi hi ndlela yin'wanyana swi ku vuyisela ti-pain ku ri hi ku se a wu ri rivalini hi swona eya gaza yi nga gaza mi swi vona vanhu vhele va le ku khomenteni na vona hi xiyimo xa le henhla va veka mavonelo ma vona matwisiselo ma vona ku ya hi situation leyi nga xiswona. ni nga ku za mina nga ku lava comment liyani ya ni nyamalalela a ni twisisi ku yo delete coz ku huma liya yo munghana lava ku ni vangela valala ntsena leyin'wanyani a yi le ku humeni but wa yi vona ku huma leyiwa ntsena leyin'wani a yi le ku humeni. Oho i swa ku i zama ku ti endla a better person hi mina karhele mhani xonge hayi yi karhele so na ku zama ku secha yin'wanyana problem u ni tolovela ngopfu and u nghena ngopfu ka timhaka ta mina a nga ni toloveli a swi swi vulaka ku ri hayi leswi a ku huhwa guys mhaka leyi serious yi kwatile mhani leyi. loko swi ze swi va so a nga ta khomenta hi ndlela leyi ku ri hi ku a nga kwatanga ni sure ku ma le ku ti voneni letin'wanyani ti-comment loko vanhu va kha va va kha va hleka hi ndlela yeleyo ya I think so far hi kume teto but hi leyiwani liyani liya hi nga yi kuma hi leyiwani then. after yaleyo yin'wanyani hi leyi landzelaka u ri se van'wana se a va screen shotini ku ze mi vona ku ri na caption kwalano a ku u twa onge wa chaviwa mhani u ku chavi khegwani ni nga ku xota i ya jika ne le xibedhlele I was very quiet for a long time a kha a ni nyanyuka ni . Msitlia loyi hey hayi hi kombela ku subscribe kasi loyi a nga se subscribe a mi subscribe inkomu.